That's Dylan hiding at the back, by the way. Mae hwn yn bentro special.
Mae pawb yn watch the roll, pawb yn fyma. A be pobl yn fyma yn gweld oedd bod ni angen food bank i pentra ni. So, they did set up a food bank and much, much more. So, nath ni wneud yr afternoon tea boxes, um, homemade soup, a rolls, a pethau fel la. A dyn gath ni rhoi pobl o pentra'n helpu ni, a dy gynnau mynd yn o gwmpas. Mi ddaeth y gegin fach ma'n ganolfan i goginio bwyd i dwn i'm faint o bobl, tra roedd na bob matha o weithgareddau eraill yn cael eu cynnal hefyd. Da ni'n cymuned reit agos eniwe yndan ond wrth hwnna, efo'r covid a ballu, da ni'n dod mwy agos dwi'n meddwl. Maen nhw wedi gwneud bob peth i'r pensiynwyr, i'r plant, i bawb. Maen nhw'n fodlon helpu rhywun.

Nath ni siarad efo'i gilydd, business partners fi, a jyst deud reit, nawn ni neud rwbath bach jyst i dechra helpu bobl, jyst jyst yym meals blant i dechra. A wedyn nath y messages dechra dod i mewn, gai roi pres ata chdi, a wedyn nesh i meddwl oh hang on a second os os os o fi oedd o, mae'n iawn i ga'l bwyd i blant ond wedyn beth am mam a dad a nain a taid a bob dim ti gwbo? And through it all she says Holyhead's community spirit has shone through.

Pwnc cymunedol ydy Caru Amlwch, sydd wedi bod yn trio cefnogi pobl yr ardal mewn bob math o ffyrdd gwahanol, yn ymarferol ac yn emosiynol. Dwi'n meddwl y prif beth i bobl yr ardal oedd gwybod bod ni yna iddyn nhw, um, ar unrhyw adag. Um, oedd gynnu ni ddigon o wirfoddolwyr um, wrth law. Whilst some needed help picking up their shopping or medication, others just wanted company. O'n i wrth efo um, men's sheds A fel maen nhw'n dweud yn Saesneg, socially distancing, wrth gwrs. A mi o hynny yn tynnu nhw allan i'r cartrefi. A rhaid byd o les iddyn nhw. And where better to find company than in the allotments that Cari Amlwch have just created. Dwi'n meddwl bod o wedi effeithio'n iechyd, t'bo, neud iechyd meddwl pobl yn lot well. So bod ni mor gorau jyst bod yn styc yn y tŷ ond eto teimlo'n saff yn mynd allan.
Dwi myn' i mond mawr ddiolch i bob un o'r gwirfoddolwyr o'dd wedi camu ymlaen ar yr adag mwya anodd 'dan ni wedi wynebu mewn cenhedlaeth i gefnogi y bobol mwya bregus ag ynysig yn ardal Twrcelyn.
Felly dyna chi daith bach i weld rhai o wirfoddolwyr Ynys Môn. Llongyfarchiadau i griw Caru Amlwch, i deulu'r Gwalchmai Hotel ac i dîm Chippy Chippy yng Nghaergybi. Ond da chi'n gwybod be? Mi gafodd 44 o bobl a grwpiau i henwebu. 44! Ac mi oedd bob un ohonyn nhw'n heiddi cael eu lle yn yr oriel yn y Senedd. Um, I'm so proud of how the people of Anglesey, the communities of Anglesey have come together to help each other during this pandemic. So, thank you all.

i bobl Ynys Môn ddewis ar gyfer dros ddeugain o enwebiadau, mae'n amlwg faint o waith da sydd wedi cael ei wneud. Llongyfarchiadau i'r tri ddaeth i'r brig, y Gwalchmai Hotel, Grŵp Caru Amlwch a Chippy Chippy yng Nghaergybi, ond dwi 'r un mor falch o waith Stace Weeder a Matthew Southgate am helpu i ddarparu PPE, Gwyneth Parry a gwirfoddolwyr Rhos Neigur, Eirian Hughes a Grŵp Cymunedol Bryngwran a Steve McVicker o'r seiriol Good Turn Scheme. Llinos Wyn yn Amlwch, Lisa Hall, A gwirfoddolwyr Llangafor, Roy Files a Banc Bwyd Môn, Julie Parkinson, Vaughan a Louise Evans, Pam Gannon a Delyth Jones Williams o Sgowtiaid Llanfairpwll a Sophie Meiro, saith oed, am eu gwaith codi arian. Mi oedd 'na weithwyr iechyd a gofal, parafeddygon Amlwch, Cartref Plas Garnedd, Doctor Nia Allen, Llanfairpwll, Doctor Claire Kilduff, Ysbyty Gwynedd, mudiadau, neges, Medrwn Môn, Menter Môn, y Cyngor Sir, Môn CF, Cyngor ar Bopeth, Gwasanaethau Ieuenctid Môn a Covid 19 Mutual Aid Môn. Busnesau, Dylan's, Mojo's, Catch 22, The Cod Mother, New Book, yr Holland Hotel, Llanfachreth, y Cigydd Raymond Jones, Blas Mwy y Black Lion, yr Oyster Catcher, Siop Ellis a Sbar Biwmaris ac Anglesey Outdoors am roi llety i weithwyr allweddol. Y Môn FM, Grŵp Facebook Côr Ona, Clwb Gymnasteg Môn ac Ysgol Ddrama Helen Barton ma'ch gwaith chi wedi werthfawrogi. A'n ola, i'r postman, Ben Williams, dyn codi calona yn ei wisg ffansi. Diolch. Diolch bawb ym Môn ond ar ran y Senedd gyfan, diolch bawb ledled Cymru am ddangos ein bod ni'n genedl o gymwynaswyr.